Hapana chinhu chinorwadza sekuti unenge wapawo mukadzi chipo chemotikari iye wozonopiwa mota neumwe murume wogamuchira pasure peizvozvo wozonzwa kuti mukadzi ane nhumbu yausinganzwisisi kwayakabva so izvozvo zvese zvinogumbura guys ndambokuudzai mambo dhutererei sekuona kwangu ini vanenge vakadyirwa mukadzi neumwe murume saka hatisi kuziva kuti akavadyira ndiani because sekutaura kwavo painformation yavataura apa obvious vanenge vari kutotarisira kuti okay zvinotorewa kuti ndinhingi because Eh, information yavo iri kutotaura inotova nechigunwe chakatendeka umwe munhu kuti obvious ndiye anototaridza kuti ndiye anenge akadya akasiya chi eh, rupawo rwokuti ndindadya eh, so mamai dhutere vanenge vapiwa motikari nasewiki na, na, na apa sure vachinge vakatenga vakatengerwa mota ye yeah, before ne, ne nemurume wavo asi vakunogamuchira motikari yavanopiwa neumwe murume zvichireva kuti havana kugutsikana nechipo chavakapiwa nemurume wavo vari kutora chimwe chinobva kune vamwe varume so tererai mega muzvinzwire pavhidhiyo iri mambo dhutere vachizvitaura kuti no mukadzi wangu inini akabvuraudzwa akachecheudzwa akangwavha wangwavhiwa nevamwe varume zvekuti murume wacho atakusiya proof yenhumbu So nhumbu iripo iyi inotaridza kuti mambo Dutere vanonyunyuta nekuti kuri kunzi mudzimai wavo vakamuramba aine nhumbu. So tererai video iri please don't forget to subscribe, comment and share muchipawo vamwe vazvinzwire nyaya itaurwa namambo Dutere apa nekuti ini ndaona kuti handingazvinzwiri ndega. So please listen on this video. Ma, ma social media uh, back in those days dziri kutenderera news kuti ah, uh, Mary muzukuru waZakari anga akainigeja naJoseph vachida kuroorana uh, ane nhumbu asi Joseph akuti aisi yake now Jesu azotanga ministry yake yaakaita for three years vakazomuunzira mukadzi wavakabata achipfeva vakati mutemo wakati titomutema nematombo afe iwewe uri kuti kudii vachibvunza jesu now hatina handina hangu kuzowana information kana kuti handisai ndasangana naye yekuti from that day going eh, onwards vakazoramba here vachitema vakadzi vavabata vachipomba nematombo but its clear kwandiri newe kuti kubva zuva irori yezvidzokera kumashure vaitoti vakabata mukadzi achipfeva according to mascriptures vaimutema kusvikira afa now mumba mazakariya muprista mune mwana musikana aari kuzviti imhandara asi nhumbu yaanayo mukomana wake waanozivikanwa achidanana naye ari kuramba kuti haisi yangu so thats clear now kuti mera apomba kumaelders ku, ku kumapharisees that, that was clear now and believe me nementality yevanhu how you understand them unotoona kuti kunotoone vamwe vanhu vaitofungirawo futi kuti anoona kunge ari zakaria because mukadzi wake anga asina mwana and vaita nhumbu same time uri kubatana vacho but now nenhau yekuti zakaria is not an ordinary man izvozvo zvinotongonobvisawo mary pakuita an ordinary girl haasisiri musikana kana mukadzi wokuti vanganomuzvuzvurudza pavamubata achipomba vobva kuti vari kuti apomba wobva watotanga kumutema rather the council of elders nevamwe vese vari kutoda zakariya kudare kuti tiudze kuti chii chaitika kumba kwako ivo because uyu joseph arava ari kutoti haazvizive chii now munoziva very well kuti vakapupuma sei nehasha jesu ataura kuti kuregerera zvivi vakati blasphemy anoregerera zvivi ndiyani chiimajina now this is the messiah chiimajina ari zakariya aenda kudare kuyonzi tiudze kuti chii chaitika kumba kwako obva ataura kuti haana kupomba ndimwari ii baba